Хөрмәтле дуслар, 23 февраль Әңгәм Аднабаевның легендар татар язучысы, драматург, шагыйре, халык шагыйре Әңгәм Аднабаевның юбилее булды 95 яшен кабатлады. Мин тәтештә Башкортстанда хәзер шуңа күрә Әңгәм абыйның бер поэмасын укыйсы килә. Яралы гармун дип атала ул. Заманында Яшь чак, дәртле чакта илдә-җирдә бик күп йөрелде. Шуңа күрә язган, сызганнарың уйлап чыгарылган түгелме дип сорама. Һич ялган юк. Тик матурлап бизәк эшләү бар. Нәкъ тормышта булган вакыйганы тагын кискенләтеп эшләү бар. Чын хакыйкат белән хыялыбыз әзрәк кенә туры килсен дип, әгәр шуны туры китермәсә, миңа ышанмас та идең бит. Кайвакытта ышандырыр өчен Зур булабыз зур алдарга. Хәер, изге максат өчен алдау кермидер әле ялганга. Хикәям минем Тальян гармун һәм гармунчы хакында. Бер авылда бер агайга төшерделәр фатирга. Исем аты Галиулла, Кушабаты Моңлыбай. Әле мондый кушаман ишеткән дә юк бугай. Апа белән агай гына, икәү генә иделәр, этәләнеп чәй, әзер, чәй кайнатып, стәл әзерләделәр. Утырыштык. Чәй артында, сүз артыннан сүз ваттык, һәм ниһаять Кушаматның тарих ишеген кактык. Агай әйтте, тарих неме? Ерак түгел ул монда. Һәм камыттан гармун алды. Хикмәт шушы тальянда. Өч ел буе акча җыеп, әткә ялган гармун ул. Шатлык чәчеп кайгырып, минем белән яуда булып, яраланган гармун ул. Әйтсәм әйтим инде, әткәй бары. Әткәемнең җырга моңы бар иде. Чырып та алсам икән, киң урамны артар иде. Җырлап кайтып керер иде, алыр иде кочакка, шапылдатып үбәр иде, сагындыра шул чаклар. Уфтанып бер куяр иде. Эх! Гомер юлым узылмады. Хыялландым кулларыма гармун алып булмады. Улым, сиңа васиятем шул диде, гармун алып бирәм, уйнаганны да күрсәм, үкенмичә үләмен. Һәм сүзендә торды тәки. Акча җирле тәңкәләп, әнкәй карчык ара-тирә куя иде әйткәләп. Озакламый кыш җитә бит, өсләреңә тун кирәк. Әткәй мәрхүм әйтер иде, тун кирәкми, моң кирәк. Аннан моннан өзеп тартып, бер тырышкач тырышты. Тузып беткән сырма белән чыкса чыкты эч кышны. Һәм шуннан соң Уфа барып, түләп өч ел җыйганын алып кайтты иң атаклы Ләксәй мастер кальяны. Улым диде, менә диде. Тордым диде сүземдә. Өйрәнеп уйнату хәзер синең инде үзеңдә. Тиз өйрәндем. Булды микән? Сәләтемгә талантым, илхам кошы иңнәремә куйды микән канатын? Мин гармунны уйнамадым, гармун үзе уйнады. Мин шатлансам, ул шатланды, мин еласам, елады. Тавыш дисәк, тавышы кер. Көмеш чыңы белән бер мондый көмеш чыңлы, төс күрекле, тальян гармун меңгә бер. Авылда уйнап җибәрәм, ишетелә калага. Шушы гармун дан китерде 11 яшьлек балага. Мулла Куша Галиулла исем алып ташланды, агаегыз Мыңлыбай дип йөретелә башлады. Уеннарда, сыйларда, табыннарда, туйларда түргә менде урын да урын түргә менгән саен күтәрелде борын да әткәй Әйтеп куйган була, ни галәмәт җәмәгать, малайны бит бозасыз ди. Ләкин үзе канәгать. Ә? Бер сәгатьтән кайт улым дип, әткәй кала озатып, ә мин инде кайтып ятам, таң әтәшен уятып. Аяз көнне яшен суккан кебек булды бер җәйдә. Әтиемне агач басты, ул әйтте җан биргәндә. Улым, дөнья сиңа кала. Дилбегәне ал, диде. Зияраткә барган чакта гармун уйнап бар, диде. Бу сүзләре әллә ничек сәер булып тоелды. Безнең якта күмү эше кабул итми уенны. Әмма әти сүзе закон. Нишләтәсең? Уйнаттым. Гармунымны да елаттым һәм үзем дә еладым. Әткәй үлгән дип тормады, тормыш акты үзенчә. Карт кырыла картлар ски, яшьләр үз көенчә, яшь җиләнчәк чыга икән, кич ерып кыз багарга. Маңлабайны утырттылар кеп кечкенә арбага. Мин уйнатып, алар җырла, арттан төртеп баралар. Рәс пәрдәсе читүкне кызлар карап калалар. Кызлы йортлар турысында тукталып та үтәбез. Аллыгелне мактавын да тыз бурычлы такмагын да жәлләмибез, сүтәбез. Монда җыр өлгереп торсын дигәннән, ул вакытта үзем дә һәм булачак хәләл җефе шушы мәгелсем дә бик яшь иде. Миңа уны шаңавын да тулмаган. Ай вакыт гармун уйнатып үткән чак Урамда, урамда. Гөлсемнәр турында йөрәк. Тибә иде нәк дурак. Хәтта гармун тавышы да чыга иде моңлырак. Бер юлысы әллә шайтан, әллә иблис кытыртты. Җырлап бәрдем мин ничектер җыр булмаган җыртыкны. Анда җыр. Кылыч Сәйфетдин дигәне минем булачак бабай. Килеп чыкты бөтен җегет, качып беттеләр малай. Япа-ялгыз басып калдым. Кем җырлады бу җырны? Юеш танау синмени? дип, арт якка бер сыдырды. Юан каеш камчысының эзе калды гомергә. Да барыбер мәҗбүр иттем кызым миңа бирергә. Мәгәсем дә молодец. Каршы килеп тормады. Мыңлыбайга мыңлыбикә булам диеп, шәшен миңа урады. Монда җыр. Агайыбыз сүздән туктап, алды, басты гармун күреген, әллә инде югалган яшьлек кайтты микән терелеп, яктырып китте күзләре, калтыранды керфекләр, очарга торган кошларның канатлары кебекләр. Әмма гелсе беле Моңлыбай җырлап та җибәрделәр. Алар ике йөрәк түгел. гүя бер җан иделәр. Таҗир әндәй туйлар булды. Башка чыкты. Котлыбай малай туйды. Илдә тормыш әйбәтләнде, бура икмәккә тулды. Кем аралаш булмасыз да, ашыбыз итле-митле, икмәккә туйган күңелләр хикмәт тә таләп итте. Гармуным инде бик сирәк уйнады. Кайгы киен, мин моңлавай иеп итеп гел җырлап торды ием. Менә шулай матур гына яшәп ятканда кинәт сугыш башлап җибәрде бит Гитлер дигән бер үләт. Анда сугыш җыры, вставай страна огромная. Атна-ун көн үтте микән, миңа да хәбәр килде. Ир-егетнең бурычы шул, сакларга кирәк илне. Аннан-моннан җыендым да, аркага капчык астым, тальянымны кулга алып, телләрен үтә бастым. Китте җыр монда, без авылдан чыккан чакта инде. Яу кырына киткән чакта алдым гармунымны да. Ул кешенең тугры дусты бөтен гомер юлына. Шуңа күрә фронтта да гел ихтирам иттеләр, хәтта паек күләргә дә уянганны кеттеләр. Иң зурысы, иң майлысы булды минем корсакка, урын да харчак булды, җылы, йомшак почмакта. Таш атканга, аш атканга таш атмыйбыз, ихтирамга ихтирам, кемгә кайчан, кайда, нинди көй кирәк, биреп торам. Урмандамы, окоптамы, басудамы, далада сугыш туктаган вакыт арада солдатларның күңеленә гармон моңы тарала. Язмышымнан зарланмыймын. Яу юлым озын булды. Волга ярларыннан баш Башлап, Берлингача сузылды. Гармунымны төрле чакта, төрле якта уйнаттым. Үзем кебек солдатларны җырлаттым да, елаттым. Ә бер вакыт атакага күтәрер алдыннан иптәш политругага үтеп китте яныннан. Дәүләтбаев, дустым диде, гармуныңны ал диде. Атакага барган чакта гармун уйнап бар диде. Ярар дидем. Үзем җүләр, сорамадым нинди ки, авыл кие, урам кие, иртә кич буран кие. Мин аларны беләм дә бит. Сугышта бит башка ки. Үлем кие, яралардан табып торган кан кие. Канны, яраларны яки җиңә торгандан кие. Мин аларын белмим бит. Нәрсә булса шул булыр, кушылмаганы кушылмас, кушылганы кушылыр. Окуптан чыгып, гармунның бастым да күрекләрен, күңел турыларын да җиргән авыл киен җип бәрдем. Җыр монда ул кие белән. Кушылдылар, ташландылар, тыелгысыз көч булып, йөрәкләрдә йомарланган нәфрәт булып үч булып, үзем җырлап, үзем уйнап, Алга таба йөгердем. Шушы минуттадыр бәлки солдат булып өлгердем. Бу өлгерү гомеремнең иң хәл иткеч бер мәле. Булды микән тарихларның мондый хәлне күргәне? Автомат аскан солдатның уйнап калган гармунын гади авыл көен җырлап атакага баруын. Ә мин бардым, курыкмадым дип әйтә алмыйм. Курыктым. Курку бит ул җәясеннән кузгалган мәлухның. Безнең халыкта шул ук сыман. Бик авыр кузгалучан. Бер кузгалгач, Егылмаучан, үзе егып салучан. Төп дусларны югалтсак та, егып салдык дошманны, Дәүләтбаев Дәүтәне политрук ушкан дип әйтеп тәлгермәдем, шартлап мине ярылды. Ут төе алып атты кулымдагы гармунны. Астын искә аңламыйча ята торгач, беравык Үземне капшап карадым, андый-мондый яра юк. Һушым җыеп торып бастым. Тирә-якны күзлимен. Тирә-якны күзләвем шул гармунымны эзлимен. Һә, ана ята, сыңар канат шикелле, яу кырында дустын саклап, ауган солдат шикелле. Миңа тиясе ярчык. тишеп кергән күреген, түректә дә тукталмаган яралаган бер, бер телен. Тугры дустым гармуныма рәхмәт әйтәм бүген дә. Мине ярадан коткарды, бәлки үлемнән дә. Шулай итеп, Уфимский Ләксәйгә мастер тальяны Польша җиренә дә җитте, җитте, әмма яралы. Яралыны яу кырында калдыру юк һәм миндә солдат капчыгына салып Күпме йөртте миңемдә. Кайберәүләр аңламады минем бу җүләрлекне. Нәрсәгә асып бирисең эшләмәгән гарипне? Эй, кай калага килеп кермә, аккордеон, баян бар. Күңелеңә кайсы ши, уйнап кара, сайлап ал. Уйнап сайлап та карадым, сайламаган да түгел. Тик әмма ләкин тик берсендә кабул итмәде күңел. Менә тыштан карап торган чакта карап күзләр камаша. Ә эченә кереп китсәң, тавыш моңы башкача. Әткәй мәрхүм әйтә иде. Анда түгел монда ул. Хикмәт матурлыкта моны, бөтен хикмәт моңда ул. Мәгелсем апа ирен юри генә әрләде. Чәйне тагын суыттың бит. Ашап утырган әле. Син абзаңа кара, агаеңа карама, анда тел идел буе. Ир тыңлара гына иренмә, сөйләр сиңа төн буе, төн буе да көн буе. Моңлабайның хатыны моңа бер дә исе китмәде. Әкрен генә көлеп куйды. Карчык, мишәйт итмәле. Бер тыңлагач тыңлар инде. Әле сүзем бетмәгән. Сугыш йым... юлы йомбагының әле ышчы сүтмәгән. Әйткәнемчә, Волгадан ук чыккан идем бу юлга. Яралы гармуным белән килеп җиттем Берлинга. Хат! Менә кайда укыттык без дошманнарны, немецларның, фашистларның тәүбәсен. Әйтәлгән, әйтеп калды, әйтәлмәгән, әйтми алды, иксен геләү хәлләсен. Әллә ике әллә өч көн аны шутлап булмады. Якты кояш күренмәде, утлы давыл дулады. Юлында булган һәр нәрсәне алып кына ыргытты. Йөз Еш жылдырган таш чоттарны әллә инде ут йотты. Ә? Күреп түгел ишетеп тә. Иш акылың китмәле. Әйтсәм әйтим, валлахи дим, тәмук шушы булгандыр. Бүтән шәрә инде ватты. Дип китте. Ярар, монда музыка яңгырый, би җиңү килер кие. Рикстаг баганасына пычак белән кайрып, Дәүләтбаев Мыңлыбай дип кулъязманы калдырып, Капитуляция белән тәмам. Эшне бетергәч, иптәш фатикориспондент карточка төшергәч, исемә төште капчыктагы яралы җан кисәгем. Түлегенә ямау салып, бер тешенә көмеш табып төзәтергә исәбем. Германия ничә еллар фашистик ил булса да, байрагына, киеменә свастика кунса да, пас бардыр әле Бетховеннар, баклар рухы саудыр бит. Илдә гармун төзәтерлек берәр мастер бардыр бит дигән изге ният белән киттем Берлин буйлатып. Урамдагы вывесканың һәрберсенә күз атып, арып талып йөри торгач, һәм ниһаять иңештагы тыкрыкта мюзик дигән мастерской очрады. Озак кына ишек каккач, ишек ачты.

Дус идек без күптәнге Курт исемле. Авыр булган, авыр булган үткәне. Гитлер властька килгәнче операда җырлаган. Аны хәтта Италия, Париж, Лондон зурлаган. Талантлы булып туды аның бөтен ялгышы. Фашистларга ошамаган моның моңлы тавышы. Эшсез калган. Ахыр чиктә үлмәс өчен ачлыктан бер дустыннан кредитка ручку яштырткан һәм шушында пианино скрипка төзәтеп яшәп яткан ил тормышын тәрәз аша күзәтеп шушы мастер ямау салды гармунның күрегенә ватык телен алыштырды аккордеон теленә бер буханки бирдем һәм колбаса калдырдым

Безнең якты моң калды. Бүгенге дә рәхмәт әйтәм Куртмасын укуларына. Рәхмәт әйтәм бүген дә. Балак, сез сиздегез мигән сизелми ямавы күрегендә. Ә телендә бераз генә немец моңы сизелә. Бүтәннәргә сизелмидер, тик сизелә үземә. Миңа орден, миңа, миңа медаль, анысы да монысы, гармуныма медаль дә жук, жанны этә шунысы. Мин күптән пенсияда, ә ул һаман хезмәттә. Кешеләрнең жанын күреп, гомерләрен яшәртә. Анда төшә уенга, анда су буена, монда бара җыенга, давай сабан туена. Яралы мондя тырмый, кайгылыны юата да, шатлыкны данлап йөрни. Миннән соң да җырлар әле. Җыр гомерле, үлемсез, моңлы гомер, зирә матур, моңсыз гомер. Миннән соң да җырлар әле. Моң мәңгелек, үлемсез. Моңлы гомер зрә матур, моңсыз гомер күңелсез. Иртә торып китеп бардым. Һәм калдылар болдырда, Өммәгөлсем белән Моңлыбай һәм яралы гармунда. Юллар ерак алып китте мине. Көн артыннан көн үтә, озатканда җырлаган җырлары колак китте. Аңгаб Аднабаев, иң изге теләкләр аңа булга дога булып барсын. Менә татарның бии ул әле бер 20 ел булды менчә ул. Мин тиз сөйләдем. Бу бер иҗат җимеше бер бер генә кечкенә генә бер өлеше. Сау булгач, барыгызга саулык, сәламәтлек. бәйрәмнәр белән, Тәгъва абыйның юбилее белән. Һәрбер күңелгә шигырь иңәрлек булсын, һәрбер кеше күңел шигъри булсын, илаһи ниндидер илаһилек тусын, дөньялар имин булсын, юлларыбыз уң булсын. Рәхмәт сезгә барыгызга да. Буа театры гастрольләрдә Башкортстан!